Fej ma naqblux jina u int, hija li jien naħseb kważi il-Kristu naraħ validu anka jekk ma qamx mill-mewt. Ġifieri jiena nara li Kristu huwa validu ehm, mhux għan narrattiva personali ta' John Mallija li meta ħajmut ehm, ħajkun hemm xi ħajja oħra, iżda naraħ validu għall-istorja tal-bniedem across centuries and centuries and centuries. Jiġifieri, meta nisimgħu stejjer bħal, jien naf, tas-Samaritan tajjeb, per eżempju. Hemmhekk, qed nitkellmu hemmhekk, il-fenomenu ta' li dak iż-żmien kien ġdid, li inti anke minn hu l-għadu tiegħek, minn il-kultura tiegħek ġagħlitek tipperċepixxi li huwa kontrik, ħa tara kif ħa tgħinu. It's a beautiful story that we should all internalise u nippruvaw ngħixuha. Il-fatt li ta' il-maħfra li wera dak li dak li qed ngħidu huwa iben Alla lill-prostituta, lill-kriminali. Biex dawn huma affarijiet importanti u sbieħ u naħseb li huma affarijiet li fil-verità kemm jiena u kemm kemm inti verament inħadnu u vera nixtiequ naraw iktar fis-soċjetà. U jiena naħseb li l-istorja ta' Ġesù Kristu anke lil hinn mill-parti tal-qawmien mill-mewt, lilna tgħallimna biex dawn il-valuri nħaddnuhom. Issa inti l-ewwel għidt xi ħaġa li naqbel sa ċertu punt miegħek, Min irid li titfilu l-iswiċċ tal-ħajja? Jien żgur li le. Sewwa. U f'dik il-biża', f'dak it-terrur li dak kollu li jien qed nibni, l-imħabba kollha li għandi għall-mara, għat-tfal tiegħi, għall-affarijiet li nagħmel, għall-familja li ngħożż, f'ħabta u sabta Xi ħadd jitfieli l-iswieġ u qisu m'eżista xejn. Dak kollu li lili għarrafni jien min jien ma jibqax. Eh, tiskatta t-tama li jisma', imma kif jintefa' l-iswieġ jixgħel ieħor. U l-aktar li kkontemplajtha dil-possibbiltà, kien hemm perjodu, insomma, kelli tfajla li kellha missierha, ċitatament kien mastru taxxa wkoll bħal Ġużeppi. Kont qrib ħafna tiegħu, kien raġel sew ħafna, ma kontx rip imma kien raġel sew, kont ġifiri, kont nħobbu ħafna. U meta talaqna, u niftakarni għetem fil-knisja, u naħdem ma biex ta' u għanzi miħaw kont nġilet ħafna ma l-ideja li, isma, bro, la mutu da' sekta, imma xħimmiet, bdejt najt, Le, le, le, forsi għandu raġun il-Vic, forsi, forsi, forsi nerġa' niltaqa' miegħu. Imma ma nafx fiċ-ċert li ħan niltaqa' miegħu, qed tifhem, m'għandix, m'għandix, m'għandix dik il-konvinzjoni, m'għandix evidenza. Issa jiena il-Mulej, Alla, ħalaqni lili l-John Mallia ħalqu allura iktar suspettuż minn Father Aaron. Takka, jekk inti għandek raġunu jiena le, jien ikkastigat, jien fejn tħallini lili dil-ħaġa li jien m'għandix il-fakultà li ngħid isma' tinkwitax, immut, u imma mbagħad hemm ħajja anzi isbaħ minn hawn qisna su xi festin fejn ħa nkunu mal-anġli. Quddiem ir-realtà tal-mewt jiena Bħala bniedem uman, meta mitt missieri għall-argument, eh, mela kien xokk. X'jiġifieri da jiena mhux se nkellmu iktar, mhux se narah iktar, ma nistax inċempillu, ma nistax niftaħ qalbi miegħu? Eh. Jiġifieri dan missier, kieku m'għandix il-fidi jiena, nieqaf hemm. Nieqaf hemm.
Tieqaf f'hemm f'liema sens? Le da spiċċa. Le da spiċċa. Issa hekk, full stop. Imma ħafna mill-ideat ta' missierek, ħafna mill-preġi ta' missierek, ma jgħixux ukoll fik, anke d-DNA ta' missierek. Hi, anke oħti, missieri għad għandu kilwa tiegħu, ħajja f'oħti għax ta' kilwa. Imma jiena naf li Missieri, nittama, għax jien nitlob għalih, u anke jiena noffri s-sagrifiċċju tal-quddiesa għalih, li jew qiegħed jew ħa jasal f'din is-Saltna tagħna.